Dwi isio dweud chwedl i chi, I want to tell you a story. A mae'r chwedl yn dod o fy ardal i, it comes from my area. Dwi'n byw yng ngogledd dwyrain Cymru, I live in North East Wales, yn Sir Ddinbych, in Denbighshire. Dwi'n byw ger yr afon, near the river, yr afon Dyfrdwy. Dyfed du. Ochr arall yr afon Dyfrdwy, on the other side of the river, ochr arall y Dyfrdwy, mae 'na mynyddoedd, mountains, y Berwyn. Mae'r chwedl yn dod o'r Berwyn. Ond cyn y chwedl, before I start, there's a few words, sawl gair bydd angen i chi. OK. Cawres. Giantess. Dynes fawr, fawr, fawr. Really big woman. Y cawres Bronwen ydy ei henw. A cawr, giant, dyn, maw, maw, maw, Idris ydy'r y cawr. Ac um, tŵr, tower, One, tŵr, more than one, tyrau. Tŵr, tyrau, and a related word, pentŵr. It sounds like pen y tŵr, the top of the tower. It means a heap. Pentŵr, tŵr, tyrau. Ac yn olaf, last one, morthwyl. a Hannah. Barod? Ni wedi? Roedd Bronwen yn gawres. She was a giantess. Roedd Bronwen yn byw yn y Berwyn. Roedd gan Bronwen ffrind, Idris. Roedd ffrind Bronwen oedd Idris yn byw ger y môr, near the sea, ger y môr. Doedd Bronwen ddim yn gallu gweld Idris. Oedd o'n bell, he was far away. Doedd Idris ddim yn gallu gweld Bronwen. Doedden nhw ddim yn gallu cyfarfod, they couldn't meet, cyfarfod, o achos social distancing, the lockdown. Oh dear. Ond mae gan Bronwen syniad da, good idea. E, Idris, Beth os dwi'n adeiladu tŵr? What about if I build a tower? Beth os dwi'n adeiladu tŵr ar top y berwyn? A ti, wyt ti'n adeiladu tŵr ger y môr? Pan dwi'n mynd i'r top y tŵr, Dwi'n gallu dy gweld di. Pan ti'n mynd i'r top dy dŵr, ti'n gallu gweld fi. Da ni'n gallu siarad! O! meddai Idris. Do! Bendigedig! Syniad da! Great idea! Dyma'r y ddau yn dechrau gweithio. The began to work yn dechrau gweithio. Mae gan Bronwen pen tŵl o cerrig. She's got a big heap of stones. Mae gan Idris pen tŵl o cerrig. He's got some too. Ond, mm, dim ond un moth will sy ganddyn nhw. Oh dear. Oh, rhaid rannu'r morthwyl. They've got to share, rannu y morthwyl. Felly, Mae Bronwen yn gweithio, ac yn Idris yn dweud, E, Bronwen, dwi eisiau y morthwyl. Oce! Okay. A dyma hi'n taflu y morthwyl, ac yn Idris dechrau gweithio. Ond, heb y morthwyl, without the morthwyl, doedd Bronwen ddim yn gallu gweithio. Oi! medda hi. Dwi isio'r morthwyl, plis! O, oce! A dyma fo yn taflu y morthwyl. Aeth y morthwyl o'r un i'r llach, o'r un i'r llach, from one to the other, o'r un i'r llach. Ond oedd Bronwen Tipyn bach yn ddrwg, she was a bit naughty. Dyma bron mwyn yn gweithio. Idris yn deud, oh, dwi eisiau morth wil please. Mae dwedodd Bronwen, pardon? Oi, dwi eisiau morth wil. Sorry, ddim yn gallu clywed. Hei! Dwi eisiau math ffilm! O! Sori! O! Ti eisiau math ffilm? Ok! Ond oedd Idris yn flin erbyn hyn. By now, erbyn hyn, roedd Idris yn angry, flin. Bronwen yn taflu y moth ffilm. Idris yn dechrau gweithio. Ond yn syth, straight away, Bronwen, O! Dwi eisiau moth ffilm, please! O! Oedd Idris mor flin. O! Ok! Medda fo. Ac yn Taflu y Morth Wil aeth dros pen Bronwen, dros top y berwyn ac i lawr gyda sŵn mawr. Ochr arall y berwyn, it landed on the other side of the berwyn, ac yn creu twch mawr, dyffryn newydd. It made twch mawr, a big hole, dyffryn newydd, a new valley. Glyn Ceiriog ydy enw y dyffryn newydd. Ti'n gallu mynd i Glyn Ceiriog hyd at heddiw. You can go to Glyn Ceiriog hyd at heddiw, even today. Ond, heb y morthwyl, doedd Bronwyn ddim yn gallu gweithio. Doedd Idris ddim yn gallu gweithio. Aeth Bronwyn i ffwrth, aeth Idris i ffwrth. Doedden nhw ddim yn gorffen y tyrau. They didn't finish. Gorffen y tyrau. Ond, os ti'n mynd i'r top y berwyn, ti'n gallu gweld pen twr o gerrig, a big heap of stones. Cadar Bronwyn ydy enw y pentwr. It's called Bromwynt Che, Cadair Bromwyn. Os ti'n mynd ger y môr, ger Dolgellau, neu Dogellau, ti'n gallu gweld mynydd o cerrig. You can see a big mountain of stones. Cadair Idris, Idris's Che. A dyma sut daeth Cadair Idris, Cadair Bromwyn, i'r byd. That's how they came into the world, i'r byd. A dyma diwedd y chwedl.